Kplɔ flawa na wo. Flawa. Oh, me bia si me ƒli na wò ɖe, me ƒli vɔ. Etsɔ ŋdi, na kpɔ flawa ɖa. Flawa, he ka. Ma, ma te ƒle flawa no kaka a, a, a nɔ ashiɔ vɔvɔ na te dudu agli kpɔ ta kata ƒã. Eh, anya ke dzɔa? Mi, mi xɔ mia ɖo adze viɖe. Egbe sẽ ɖe. Mm, me fifi ɔ. Emu le fia. Mm. Emu pleŋ ti. Eʒɔ, amɛɖeke mele aƒe ma.

Eganye kpɔkpɔ ŋutrɔe ya o. Nyateƒe. Nye ŋutɔ magadrɔ̃ wo ɖo nyuie. Edzi ɖeke menye dzɔm o. Edzi mewo dzɔm o.
Kura o. Ɔ, ŋkee dzɔ.
Yi nèva gbɔnye fia eŋua ɖe, wò ŋutɔ nya dzi dzɔ bubu dona na mɛ. Edzi wò dzɔ ge la, ŋkee nye problem. Mekɔ nya ɖe vɛ. Enya boŋ nèkɔ vɛa? Agba ke li wotsɔ tsɔna etɔ. Agba kpe ŋu mekpea tɔ o la, enyee nye tɔe. Gblɔ nya na. Míakana kɔ vɛ. Esusɔ viɖe ko azu papa.
Esusɔ viɖe ko mazu papa. Ho metsitsi vɛ. Ŋutɔ metsitsi yi eta menya be kuku kua. Meta va dzi o la menya be le fufɔ ga dzi vi ne me. Yeme fɔfu. Hã?
Fɔfu.
Ɔnka. Me fɔfu.

Gagblɔ fu menya na yanya o. Gagblɔ fu menya na yanya keke o. Ah. Wòtsi te va akpa dzi. Nya ka gblɔm mele? To kue nya. Wòŋtɔ be yeaɖe mee. Ɛhɛn. Ne nenemae kplɔ na ma. Ɛhɛn. Gamea maɖe o, ede ŋua? Aƒe ma. Gamea mede o gake ŋua wɔm ya.

Basi. Ame eve yi ɖe tɔgbɔ. Kaka mo aƒe mɔnɔ. Tɔgbɔ kaka va da si me. Ya wòle gba ele aƒe me.
Etsɔ. Tsɔ ma ma vovo go. Ni tsɔ. Ma va ge. Eh, ma yɔ nye kplo ŋutɔ mía yi. Owa, le ne la ɖe.

Ɔ afɔ meku via manɔ azikpui esia anɔ anyi srɛ ɖo ka zikpui ɖo zikpui ɖe le fi nɔ anyi dzɔdzɔdzɔdzɔdzɔ kpɔ ala megbɔ nɛ magblɔ ya ne nye sista ke sista o oh, wagatsi dzi o Ne mevɔ̃na, egɔme ɖe ge nu. Oo, menye gba. Ee, mema va ʋua ɖi, mexa vi ɖe. Ŋutɔ nya bena ɖe nye mevu nɔ. Ŋutɔ nye. Metetɔ mo ta ɖe. Mexa vi ɖe ta kpe.
Gabi jo, gabi. Ebe?
Gba, fɔ.

Nɔ anyi ɖe fi ma. Ewo nye agbedzia.
Ewo nye agbedzia.
Ewo do fu vi nya.
Ele nye tutu. Aƒenɔ, aƒenɔ, aƒenɔ, gbegava ɖo si la gbegava. Mɔɖe kusi megakasi ŋutsu ŋutsu.
Bɔbɔ de.

Gake woa, yemedi be mawɔe. Meɖeke nagblɔ be soja xoxo ya gate ŋu ɖe edzi o. Vinye ma. O gbɔ gbɔ didi. Aƒenɔ, menya gbɔ na me. O gbi gbɔ didi.
Ɛɛ, ewo ɖe.
Dasi awo ŋu fia.